Arā ngā taonga i roto i te whare tapere, i te whare tapere o tātou tūpuna, nei, i mua rā, ū. I ahu mai ngā taonga tuku iho nō te ao tuawhakarere, nō ngā atua Māori. Nō Papa, nō Rangi, wā rātou tamariki, ērā momo. Utaina taku kawe nei. O tēnei ao, o te ao te haka tapere, ā, i heke mai i a Tānerore, i a Hinerūhi, i a Te Rēhia, a Hineraukatauri, ērā momo, atu i ngā atua o te ao o Tūmatauenga. Ko te whakapapa. Ko ngā wawata o aku tūpuna, o aku mātua tūpuna, ki roto i ahau. I thought somebody was supposed to come on now. Kite au i ngā mahi a Billy T, Runga Rikoata.
Harrison Sinbin. Harold Morrison mā. What great legs he's got! Prince Tui Teka.
Ngā waiata katoa, kua waea tātou katoa ki ngā mahi, ki. Ki tēnei mea te ngahau Māori ake nei. Ki te aroha e ipo. Ko rātou kē te hunga i. Tino parea i te huarahi mō te kaiwhakaari, kaiwhakangahau Māori.
Ko te tino kaupapa o te whare tapere kia kawea tātou e te rēhia. Tēnei momo whare e kī nei ko te whare tapere, kore te whare whakangahau, e whakatūria, e whakahaeretia e ō tātou tūpuna i ngā rā o mua. Kore te wāhi i hui ai te iwi, ahakoa ko wai ka hui atu ki reira, Ki te whakangahau. Kia kawea tātou e te Rēhia, arā, kia kawea tātou e te hari, e te koa, kia wātea tātou i ngā raruraru o te ao. Kia wātea ō tātou wairua, kia hikitia ō tātou wairua, kia puta te koa, kia puta te hari. I haria mai te whare tapere i Te Moananui-a-Kiwa ka tae mai ki Aotearoa. I te mea ko taua kupu anō rā ko Tapere nō Rarotonga, nō Te Moana-nui-ā-Kiwa. Umm. Me kī pea ngā kawenga, ngā taonga e whakakitengia ana i roto i te whare tapere, tuatahi ko te kōrero. Nō konei te mahi tino whakangahau a te Māori, ko te kōrero. Atu tētahi ki te kōrero ki te. He tūāwaiwai nei, arā, he tito kōrero i te wāhi tonu ia e tū ana ki te kōrero. Tuarua ko ngā waiata, e ara noa atu ngā waiata i te tongi e ō tātou tupuna, ngā waiata aroha, ngā waiata tangi, ngā waiata whakangahau, ngā momo waiata katoa. Tuatoru ko ngā haka, he nui tonu ngā momo haka, ko te peruperu, ko reira te kupu tika mō te haka i runga i te kauwhanga ariri. Engari ko te, tērā anō ngā momo haka i roto i te whare tapere, te haka a Tānerore, te haka a Hineruhi, wera ngā momo haka. Nō reira, nō reira ko te kawenga tuatoru ko ngā haka. Tuawhā, tini noa atu ngā tākaro a te Māori i mua. Tuarima, koina tētahi o ngā kawenga i roto i te whare tapere. Me tahi anō, ko te whakatū ngā rākau pēnei i te para whakawai, he rerekē rawa atu tērā i te kawenga o ngā rākau i roto i te whare tū taua, he rerekē tērā i ngā whare e rua nei. Tētahi huinga taonga o te whare tapere ko Ngā Taonga a Wharawhara. Ko Wharawhara he tohunga nō mua, he whakapaipai te tinana, arā, ko ngā panipani, ko ngā kōkōwai, ko ngā hinu, ka panipanitia te tinana ki ngā kōkōwai, ki ngā hinu rānei. Ko ngā momo kakara, koira tētahi kawenga nui i roto i te whare tapere, ko ngā kakara. Arā ngā taonga i roto i te whare tapere, i te whare tapere o tātou tupuna, nei, i mua rā. Ko Tānerore rāua ko Hineruhi, koinā i ngā tupuna, i ngā atua o ngā momo haka. Ko Tānerore, ka piki atu, ka rewa atu te hau i runga anō i te wera o te rā. Nā, ka whakaahuangia tērā ki te tinana o te tangata. Ana ka puta ko te kakapa, ko te wiri o nga ringaringa, ana ka kiia ko te haka tini a Tanerore. Mo Hineruhi, kua ra hoki te ahua o te whitinga mai o te ra ka pa mai ki Tahouku i runga i Tarau Rakai, na, i te ata. Katahi ka puta mai tetahi momo hihipa, Ka puta mai tētahi momo hihi i taua wai anō rā, ana ko Tahaka tīni a Hineruhi. Na ka kitea kei ngā karu o te wahine tīni, ko te pīataatatanga o ngā karu, nē, koirā hoki te haka a Hineruhi. Na ka tū tētahi wahine ki te haka i roto i te whare tapere, mehemea ka eke ia ki tētahi taumata wawatangia ana, na mehemea ka turn o ātaahua rawa atu i tāna tū, ka puta te mihi rā, ko Hineruhi koe,

Rūtene. Ko Rūtene Spooner taku ingoa, nō Ngāti Porou, nō Ngāruahine, nō Ngāti Kahungunu ki Heretaunga anō hoki. Māku mahi he haututū pea. Mēnā ko te tito waiata, te mahi o te ringatohu, aha rānei, ka noho au, ka mahi au ki tēnei ao whakaari. I tīmata au. i roto i ngā mahi kapa haka. You see it's roo like the shoe but you must roll the r. Ka tarapeke atamira. Te like you care, come on te, te. Ka haere au ki te.
Kura whakaari waiata o Aotearoa. He ora rahuti, a rehi o uti, it's roo tēnei. I reira au ka tino kite.

Nā koe tōku ingoa ko Te Ahukaramū. Nō Hauraki ahau, nō Ngāti Whanaunga me Ngāti Tamatarā, nō Ngāti Raukawa hoki ahau, nō Ngāpuhi hoki ahau. When I hear our tamariki ana i tino hinga au te tito waiata, ko te waiata kē tāku ngākaunui. Tiru atu ai ki te whare wānanga kua tahu te tohu mātauranga tuatahi ko te He Tito Waiata mō te piana, mō ngā choirs, mō ngā orchestras i ērā atu āhuatanga katoa. Koira, koira tāku mahi. Tae nō mai ki ēnei rā. Ko te wāhi ki au he tukunga mō tētei tuku kōrero. Ka kōwhata Raukawa e ora ana ki te aha? Tē mate ai. Te unuhanga o Mangamanga i atu a Te Tara o te Marama ka hati koe i te aha? Te wāhi ki aku hoa whakatangi i ngā taonga puoro, e nui noa atu ngā kaupapa kua ora tāku mahi. Te tō waiata kē taku ngākau nui tuatahi, nē.
He uri whakahiki tēnei nō Te Aitanga Mahaki, Te Whakatōhea-a-Tūhoe, Te Rarawa-te-Aupouri. Ko Kuraha Paenga Te Ua tōku ingoa. Kei roto taku whakapapa. He ngao ki roto i ahau. Ko taku pōtae matua he māmā, ā, ki taku tamaiti a Kaiāi o Te Wāti. Atu i tērā, he kaitiaki, he kaiārahi o te whare o Hawaiki Tū, he kamupene e hāpai nei i ngā kaupapa o ā tātou tīpuna, he kamupene, o ngā mahi a Rēhia, a Tānerore, a Hinerūhi, o te haka tapere. Kei roto te ao Māori ngā piki me ngā heke. Me aha te kihi rawa? Kia tū motuhake tātou i ngā kōrero tuku iho, ā, nō reira, ki ahau nei ko te whakangahau kei roto te ao Māori katoa.
Tangaro, Awhewhe, Tawhiri, Mā te Atu, Whakarangi nuku tū, Whakarangi rangi haere tāne i runga. Kāre e kore he mea Māori noa iho tēnei mea te whakangahau, ā, tirohia ki te pā, hei, ētahi o ngā tino pū kōrero o roto i te kihini, hei, tiro ki ngā paetapu, hei, ā, ki te maroke Te kōrero, ka moe te iwi. Ka wiwini, ka wawana tā Rāpata tū ki te rāngi. Aue! Ki whano! Whana! Haramai te toki! Haumi e! Hui e! Ui! Tāiki e!
Ko ngā tāngata e ngahau nei,

te ao Māori ki tērā āhuatanga. Hei, ko te pō, ko te ao mārama, ko te ao kikokiko, ko te ao wairua, kua waia mātou ki ērā mea e rua. Ki te whakaaro au ki te ao whakaari, whakangahau, he rite ki te whaikōrero. Ka whakarewahia te whakaaro, ka whakatakoti te whakaaro, ā, ka whakahāngai te whakaaro i te waiata. Koina te tino take o te cabaret, ā, mā te waiata e tuku i, i ngā whakaaro.
Tahi o ngā taonga i roto i te, i roto i te whare tapere. Ko ngaro noa atu te nuinga o ngā kōrero, ngā whakamārama o ngā karetao. Ko te nuinga o ngā karetao, e mea he taputapu nō te tohunga makutu, nō te tohunga whaiwhaiā. Koira hoki te take i tino whakamoengia ngā karetao. Koina rā, e mōhio ana tātou, tērā te karetao i kawe i roto i te whare tapere. Ana ko taku toa a James Webster, ko ēta tohunga, ko ēta tangata kei te kimi a te kimi rāua ko Henemore Jones i ngā kōrero he whakairo i te karetao hou, he whakairo i ngā tikanga hou o te karetao mō runga i te kaupapa Te Aroha o Rēhia ērā āhuatanga. Ui te marama, ui te ora, uiei tāiki e.
Wheroti te rua tekau pea ngā tau ka pahemo ake nei, te nuinga noa atu o te iwi Māori kāre e mōhio ana ki te whare tapere. E ahu rite ana ki ngā te nuinga noa atu o tātou taonga o te iwi Māori, i te mea i ngaro, he nui noa atu ngā mātauranga i ngaro i te pō, Te nuinga noa atu o tātou whānau ki te whai atu i te reo Pākē i ngā tikanga o te Pākehā, ka uru mai, nō muri nō mai, ka tīmata heke ō tātou iwi ki roto i ngā tāone nunui, pērā i Ākarana, i muri mai i te Pakanga Tuarua o te Ao. Ko tētahi āhuatanga mō te hekenga o ō tātou iwi, hapū, whānau rānei, mai i ngā pā ki ngā tāone nui. Ka tahuri rātou ki te whāwhā i ngā taonga whakatangitangi a te Pākehā, pērā i te the trumpet, the trombone, the accordion, ērā e taputapu. Ka uru mai ki roto i ngā Māori concert parties o tērā wā, te pou o Mangatāwhiri, ngā rōpū i roto i te Tai Rāwhiti, Tueningāwai mā.

It was composed by the late Tūnī Nāwai.
Ka tīmata hoki i te wā i a Te Puea, i a Apirana, tae noa ki ērā tohunga o Mūra, i tahuri hoki rātou te tiki atu i ngā rangi waiata.

Parea i te huarahi mō te kaiwhakaari, kaiwhakangahau Māori. Ā, kātahi anō ka ara ake o te ini me te kapa haka. Kua tino rere kē te kapa haka o ēnei rā i te kapa haka i te wā i a Ngoi Pēwhairangi mā, i a Tuini Ngāwai mā. E noho tonu ana rātou i ngā kāinga tawhito i tērā wā. Nuinga o ngā kapa haka o ēnei rā kei roto i ngā tāone nunui. Nō reira kei te āhua rere kē te wairua. Hei tā Hoririki i te wahiwahi, When
Ko Arohanui te whakaaturanga tuatahi o te te genre pea o te haka tapere. Ka hono mai au ki te kaupapa o te whakaari o Arohanui. I piri a ngā tino mātanga o. A o Te Ao Haka, ka piri mai a Annette Tāpetawehi, ko Papatu-ki-te-rangi, Jim Moriarty, a Helen Pearce, Tāne Mahuta Grey. Kei reira mātou ētahi ko taku tangāne, a ko ētahi o aku hoa te noho ki ērā momo whare tāpere.
Arā kē te pātai nui, he aha te Māori Theatre? Ki au nei, te Māori Theatre, ko ngā kaupapa Māori, ko te Māori e ārahi te kaupapa, e kawē ai te kaupapa, ko te tirohanga Māori te mea matua. Na ka toru atu aku ringa. Ka haria ahau ki te moana o Waiora. Waiora. Te iu kai pō ai nēn. Ki au nei, me kōrero mō te whakapapa. Homeland. Te timatanga i roto i ngā tau iwa tekau, ā, pea, ka tū te Māori roti te whare whakaari, arā, he whakaari Māori. Kei te tika koe, kei te tika koe. Kei te haere pai ngā mea ka tō ki ahau, āe e Manu. Tēnei whare whakaari takirua i ahu mai te kore atu i te aroha mō kaiwhakaari Māori. Ko rātou anake te rōpū Māori, ko rātou anake te whare Māori mō te hunga whakaari. I te mea i moe mai i tērā kaiwhakaari Māori ka tū ki ngā kaupapa Pākehā. Ināianei, arā noa atu ngā rōpū pērā i a Tawata. He aha te ingoa tēnei whare? Te Pou! te rēhia ia, kua whakawhānui ake i te ao, kua whakawhānui ake te mākete me kī, kua hiakai mō tēnei mea te whakaari Māori. 15 tau noa iho au e mahi ana i ēnei mahi. I tipu ake au i roto i te kapa haka, i ako au ki ngā mahi whakaari ā-waiata. Ka kaha au te mahi i roto i ngā whare whakaari Pākehā nei. E rima tau ki muri, ka tino rongo au i tētahi tēnei wehewehenga, ko taku ao Māori me taku ao whakaari. Ka whakaarohia ka pēhea au e tuia i aua ao e rua, whakahonohono i aua ao e rua. Ka tōia ngā mōhiotanga o te ao Māori, ka tīkina au i ērā kōrero a Apirana, e, ko tō ringa ki ngā rākau te Pākehā he oranga mō tō tinana, ko tō ngākau ki ngā taonga o tīpuna Māori he tikitiki mō tō māhunga. I am Māui. Descended from a different world, facing challenges of a different kind, in a different time. As moons ascend from year to year my line is woven strong with thread of warrior. Koena te raihana me kī i te whai i tēnei ao whakangahau Māori. Tīkina mai te ao Pākehā, rau atu ki ngā taonga a mātou tīpuna, anake te huarahi, anake te whāinga moku.

Mo mātou te Tairāwhiti ko Māui tētahi tauira nui. He tipuna, he tipua. E Māui e, e Māui e. Ko te mahi o Thoroughly Modern Māui te whakahoki ki taua tauira. I a tātou ao hou nei, i ngā wero o te ao hou nei, mo mātou te ngangai Māori, Ā, ka pēhea mātou e, e, e, e hīkoi, e tau nei ki tēnei ao? Legend of the Pacific, but more Pacific, specific, magnific, terrific. We get it! Ka kitea i tēnei rock star Māui. Māui?
Was Māori, just like Jesus! Moaku Parata, Ave, mo te hunga tane, he maha nga uauatanga o naianei, you know. Engari ko te kaupapa hirahira o taua whakaari, te whakatenatena, te whakakaha i a matou ngai Maori. Nā te whakapapa ka tohua he mana he atua koe. Ahutikitiki te potiki i a Taranga. Koinā taku mahi ināianei te whai i ngā kawa o tēnei ao o te Māori Cabaret. I go inside, hine nui te pō, and that was me, kua motu ka pō, I was gone forevermore. Ehara i te mea kua eke, ka whakamahi au. i ngā kawa o te whaikōrero, arā kē te tūāpapa o taku tuhinga Cabaret.
I mua rā i ahau i te whare wānanga i whai atu ai tētahi tohu mātauranga. Ka kite au i te whare tapere, ka kitea, ā, koirā hoki tētahi kaupapa wānanga māku. Me haere au ki te kimi i ngā kōrero mō tēnei momo whare. Nō reira, ka pau katoa taku kaha ki te kimi i ngā kōrero mō te whare tapere. I tino ruku au ki roto i ngā kōrero, ki roto i ngā waiata, ngā karakia, ngā kōrero, ā, i roto i ngā taonga, ka rongo te huarahi ahu, e haere ana ki te kimi i ngā kōrero mō te whare tapere o mua. He mōrehu taonga e mau tonu ana. Nā, koirā tāku mahi, koirā tāku mahi. He kōkiri te kaupapa o te whare tapere i ēnei rā. I waenga i tōku iwi, i waenga i ētahi atu iwi. Nō reira, e rua i te rua tekau o ngā tau ka pahemo ake nei anō, ko te wāhi kia nāku i kōkiri te kaupapa o te whare tapere ki roto i tōku kāinga. I whakahaeretia e mātou e whā ngā whare tapere i tō mātou papa kāinga i Kaiaua, i Tīkapa Moana, i roto o Hauraki. Engari ka haere tonu te kaupapa, nē, te whakatū i te whare tapere hou o ēnei rā. I tīmata te whare o Hawaiki Tū i ngā tau tekau kua pahure. I tīmata a māua ko taku hoa a Ngarino Te Waati. Ko te take a ko Hawaiki tērā wāhi o mātou te kāinga tūturu o Ngāi Māori. Ko te kupu tū ka tae e tangata ki te tū ki tēnei ao hurihuri me te ao kikokiko me te ao O nehe, ā, kia pai te haere whakamua. Ko te tino kaupapa o te haka tapere atu i te Māori Theatre, i te Māori Dance, ana ko te waihanga o ngā kōrero tuku iho i ō mātou pūrākau, i ō mātou kōrero tuku iho, ehara nō a Shakespeare,

te whakaora nei i ngā mahi haka, te whakaora nei i te ao o te haka tapere. Mā te pukumahi, mā te whakapono, mā te hononga ki te taiao, mā te hononga ki ō tātou reo Māori me ōna tikanga, mā te hononga ki a koe anō. Me tō ake hononga ki te ao rangi, ki ngā tūpuna, me pēhea te anga whakamua, me te whakarongo ki taua reo ki roto i a koe, ā, e whakapono ana ahau ka taea te Māori, mm.
To those who fight for mother tongue, I cry that same speech, but lament no longer, for courage be that armour that Trickles down that line of warrior from one to another. Ko te wawataka whānui ake te hunga te kai whakangahau Māori. Torutoru noa iho mātou e mahi ana ki wēnei momo mahi. Nō reira, ko tāku hiahia, haramai, you know, haramai te rāwekeweke i tēnei ao.
Hold on! Hold tight. Mau ki tū, mau ki tā, ki tā. Hei! Koira taku tūmanako, hei kia kite i ēnei whare tapere tū nei i te, i te motu whānui. Kia ora rā! He wāhi ko te hari, ko te kō te kaupapa.

He tino kaupapa tēnā, kāti ehara i te kaupapa hou mō te wahine e tū ana ki te whaikōrero, ki te whai i ngā kōrero. Mehemea ka tū te wahine me whai kaupapa, kāre te pai te tū mō te kore noio. E kī ana a Kārehuti o te kōrero, Engari hei koinei noa aku koro a Mutoe nō te mea kī tonu taku puku i te kōrero. He aha te mana kei runga i te wahine Ngāti Porou? Kei a ia ōna ritenga tapu, kei a ia anō hoki ōna kawanga. He aha i pēnei ai tēnei momo wahine? Mōhio koe, ko mātou te whitinga o te rā. I tai rā whiti ai. I whakakau he atua he tipua he tangata.